Kawnpui Daihrang Part Three Tuna Kawnpui Daihrang chanchin ka rawn sawi leh tur hi lehkhabua chhuah tawh tho a ni a, lo chhiar tawh pawh inawm mai thei e. Hetia sawi chhawn leh hi harsanna awm lo turah ka ngai a ni. Bus driver ka ni a, chhungkaw harsanna avangin kum sawm pariat ka tlin hma atang tawhin ka u ka ka zin bus driver tho hi ka zui ve thin a. Ka lo puitlin hnu deuh pawn hna dang thawk ta lo chuan bus ka en call chho ve ta zel a ni. Tunah chuan kum sawmli zet ka lo ni ve ta a, driver senior chu ka ni ve ta reng mai. Driver te chu zu in deuh vek turah mi hian min ngai thin a, a dikna chin pawh awm mai thei e. Mahse, zu in lo, mi invawng tak tak pawn awm ve tho ni. Ni e, zu hi kein lo tawp chu ka ti lo. Mahse, bus ka khalh tan atanga ka ngaihtuah let pawhin Rui Buai leh Buaipui ngaia ka awm hi vawikhat pawh sawi tur ka la hre lo a, ka driver puite pawh zawh ka ngam sak a ni. Ka sawi tumah lut tawh ila. Tumkhat chu kan sorkar hian official thilah min hire a, conductor Thangtea ti a tiin ka ko mai thin a, chumi nai chuan kan kal a, passenger kan ngah lem lo, sorkar mittirhte ho an ni mai a, kan thawl ang reng viau mai. Aizawl atanga Vaireng tia kal kan ni a, zingkarah kan chhuak a, kan tluang viau mai, Kawng lakah kan ding zeuh zeuh a, kan tlan chak lem lo bawk a, kan thleng hma vak lo. Chu hnutlai deuh tawh lamah kan thleng thla chauh a, kan passenger te leh an bungrua te kan hlan thlak fel hnu chuan restaurant ah chaw ei te te ang kan ti a, ti chuan ka inhno puar leh te te a. Kan ei kham chuan conductor tia nen chuan Aizawl lam panin kan let chho leh ta a. Tichuan khua kan perh atangin tape ring deuhin kan play a, kan sakpui ve bawk bawk a, pahnih chauh ni mai la kan hlim ve viau mai. Kolasib kan thlen lai hian khua a thim thet thet tawh a, Kolasib khua kan pel vel chiah tih hian kawng sirah hian sipai uniform ha pakhat hian min lo phar a, kan ding a, chuan ve min lo dil a, keini pahnih chauh kan ni bawk nen chuan kan chuan tir ve ta a. Kan ti ti ho a, sawi turah chu hre phian a, fiam thu te thawh ve a, kan nui bawk bawk a, a ni lah chu nui duh der bawk si lo, kan nuih a ti za tulh tulh leh nghal a. Tichuan Bualpui ah thingpui in lawk ang kan ti a, kan ding a, a ni lah chuan ka rilpawt ṭam lo, ka inei puar chauh a ni si a. Bus ah ka lo awm ange, a ti a, kan chhuksan ta a. Tichuan minute sawm vel thingpui chu kan in zawk a, kan kal leh ta nghal a. Kan sipai pa la chu lo muthlu hman pek a, kai tho lo chuan kan tlan ta zel a. Tichuan Kawnpui dai chhuk kan kal lai chuan a lo harh thut a, E, ka chhuka hun e, khalai khan ding mai teh, A rawn ti a, keini lah chuan a tho a tur a kan ngai deuh a, hetah tum an awm hleinem, eng nge awmzia kan ti a, ah, ka lo muhil tui deuh lawm le, mahse hun chiah tho e, ka lo chhuk ang e, ding lawk mai rawh a ti tlat mai si a, mak ti ru tak chuan kan ding ta a, lawmthu a sawi luam a, tha tak chuan kan inmang tha ta a ni. Kan tlan zui hnu chuan a mak kan ti viau mai a, khalai ber kher, in tak ngial pawh awm lo, motor dang chan a tum han ti dawn ila, khalai ber kher a han chan kan ti a, mak kan ti viau ni. Tichuan tluang takin Aizawl chu zanlai pelh deuhah kan thleng a, motor pawh naktukah an sil dawn nia kan ti a, kan inbual a, kan mu zui ve ta a. A tukzing chawihkhamah chuan TNN chuan bus chu kan sil fai ta a. A chhung vel ka han tifai chu a chhuatah chuan ID kan thar a, ka han en chiang a, nizan lama kan sipai phur ta ngei mai kha niin kan ring a. Aw a vuui dawn em? kan ti a, ka han bih chiang a phone number a lawm hlauh mai a, tichuan biak kan tum a a tlang mai thlei lo, kan try leh thin a, a tawpah chuan a tlang ta hlauh mai a, pa upa lam ni awm tak hian min lo chhang a, a tawngkamah chuan a thinur hmel viau zawk hian kan hria a, eng pawh ni se an awmna lai te min hrilh bawk a, va pe reng reng ang kan ti a, tlaiah chuan Aizawl veng pakhatah chuan kan va zawng chhuak ta a, kan thil va hriat chu mak kan ti hle mai, kha ID kan chhar kha an fapa ID ngei chu lo ni a. Kan pe chiah kha an ngui ruai mai a, an nu tarlam tawh deuh hi bedroom atanga lo chhuakin a rawn en ve a, a tap ta mai a, kan hrilh a hai hle mai. Tichuan thil awm dan min hrilh ta a, an fapa sipai kha a hma kum hnih kal ta khan a lo boral daih tawh lo nia, banga an thlalak lian tar par thin a lo hliah deuh chu a han la thlah a, ka han en chiah chu kan phu dawrh mai, Kha sipai pah ngei kha ni, mak kan van ti tak em. Tichuan kan thil tawnte chu kan hrilh ve hnuin kan haw san ta a, kan haw hnu chuan kan hlau thar leh viau mai a, a hnu zelah pawh khulai dai vel pawh kal kan hreh phah ta hial a ni.